Em ê îro qala şikeftek bikin, şikefta kurdan. Şikefta casene. Şikefta casene li navçeya Sûrdaş a girêdayî Silêmaniyê ye. Ev şikeft nêzî pêncî kîlometre ji bajarê Silêmanî dûr e. Ev şikert cihek xweşik e. Vê şikertê gelek caran di dîroka Kurdan de ji bo kêliyên girîng mazûvanî kiriye îro jî bi vî awayî bû. Di sala hezar û neh sed û bîst û sêyan de hêzên Şêx Mehmûd Berzencî ji vê şikertê gelek sûde wergirtin. Şêx Mehmûd Berzencî çi kir, çiqas kir, ji bo kî kir? Kîjan alî pê digirt, alîgirê kîja alî bû ev meseleyekî din e. Lê wî bi xwe ji vê şikeftê sûde wergirtibû, rojnameya xwe Bangî Heq li wê derê derxistibû. Di salên hezar û neh sed û heşteyî de di dema serhildanên hêzên başûr de, Hêzên Başûr ji vê şikeftê gelek sûde wergirtibûn. Paşê tevgera Bakur dema li Başûr bi cîh bû di salên notî de û heta anha wê tevgerê jî gelek ji vê şikeftê ji şikefta Casene sûde wergirt û îro jî gavek ji wê gavan bû. Pkk biryar da ku xwe fesh bike îsal. Di vê çarçoveyê de, di çarçoveya pêvajoya aştiyê de li gel Tirkiyeyê îro biryar girtibûn ku çekan îmha bikin. Ji bo vê yekê merasimek hat lidarxistin. Di pêşengiya Besê Hozak de ku ew endama Lijneya Rêveber a KCK'ê ye, sîh gerîlayên PKK'ê pazdeh jê jin, pazdeh jin jê mêr îro li şikefta Casene hatin ba hev bi merasimekê çekên xwe danîn, çekên xwe şewitandin. Hevserokên dem Partiyê Tuncer Bakirhan Tulay Hatîmoğla lîsteyê de gelek mebûsên dem Partiyê li wê derê bûn. Rêveberên Hikûmeta Herêma Kurdistana Federe, nûnerên PDK-YNK'ê, ji tevgera Bakur yên pêşeng wekî Leyla Zana Ahmet Turk, Gulten Kişanak û gelek kesên din jî di vê merasîmê de bûn. Bi vê merasîmê. Sî heb çek di nav agir de helandin. Vê yekê gotina Aramê Tîgran jî anî bîra me. Gor Bihişt Aramê Tîgran gotibû, Çiqas tomp û çekên dinyayê hebin, di destê min de bin, ez ê wan bihelînim, bikim saz, cumbiş, bilûr û li dinyayê belav bikim. Çima însan hev bikujin? Gotina Aramê Tîgran gelekî li îro hatiye. Ew gotin wê gotinê îro li şikefta Casene deng veda. Encam wê çi be wê ber bi kuva here wê hê çi bibe em nizanin. Hê wê çi bibe em ê bibînin. Lê mijara me îro şikefta Casene ye. Binêrin dîmenê Caseneyê ava ku diherike Ew hênika ya wê derê çiqas şikeftek xwe şike. Salên berê kurdên me yên başûr ji bo seyranê ev der gelek bi kar anîne û îro ji bo gavekî dîrokî ma ziwanî kir vê şikeftê, em hêvî bikin wê rojên pêş de careke din ji bo ger û seyranê ev şikeft bê bikaranîn. wê careke din şer çênebe û însan hev nekujin. Şikefta CAS'en e, şikefteke xweşik a Kurdan e, a erdnîgariya Kurdan e. Çi tê de hatiye jiyan, çi tê de wê hê bêjiyîn, ev tiştekî din e, parlê parçeyekî erdnîgariya me ye û cihekî xweşik e.